Mîr dimrit ev dal dijît. Gotin kê mala ava kir? Gotin mêvan. Bira biratîye, bazar beyantîye. Dur bide durnasan. Gur sisêne, gurê ji bav çêtir gul li ser, gurê wek bav ser bi ser, gurê ji bav pîstir gû li ser. Bira merî se be ne ker be. Ku mirov da avê çi li çogê Çi li navê. Dawiya derewa kuçe ye. Ne ker li garan e û ne pirsyar li gavan e. Diz ji bazarê li hevketî hez dikin. Heger bi mal e, bi nan û xal e. Nanê xwe bi nanpêja çêke, bila ninkî te zêde here. Fîsar kes tov bavê ser latê şîn dibe. Tiştî çûçik mezin meke. Zenga mirinê davêje diranan. Malhebê ta serî bipeyve wek kerî, pûkê bêjin aferî. Şer bi tivingê vala nabe. Ziman ne kaş li ber hene û ne kendal. Seriyê ku hate birîn nayê kirîn. Ji dêrê bû lê nagihe mizgeftê jî. Mêr şûrê xwe bi ser pîreka xwe re naweşîne. Serê nav sera, beranê li nav kera, xarzayê gerden zera. Bûye roviyê min ji mirîşkên xwe re tîmar kirî. Ez pîvaz naxwim ewî divê were şekir bixwe. Birayê biçûk gotiye, Xwe zî ez filehê hesana bûma, ne birayê biçûk bûma. Mûkî ji wehş jêke kar e. Mar pak biya, lingê wî nedikete zik. Ê ser sekinî î bin nasekinê. Kê got mirî tira nakin. Hiş negenime ku bê çapkirin. Xelekê zêde bavêje beyaran û neçe mala neyaran. Tu bihiştî bazdî dê tu zû biwestî. Aqil di seriyan de ye ne di dirêjahiya çekan de ye. Kuçki di ara li hev dikevin lê ji hev bi dûr nakevin. Dêlka tirrek jê dikeve tûla dirrek. Bira bersiya rûvî nîn bî, bira şêr te bixwe. Gangilûk ne bihar e, xox ne dar e, keç ne war e, jina bi mêr ne tu yar e. Pesn xemla mêra ye. Ez zehf stran dizanim lê dengê min tund e. Şêw ra çûkan li nav garisê xizanan e. Mila mirov mêr bê, mila rojekê li dinê bê. Pariyê mije bi destê gije. Merû xwe bi destê xwe nexurîne, xwe ra merû naşke. Yê bavê xwe hiz dike, bavê xelqê nade çêra. Çile nebe bihar nabe. Qîzan re neçin, qîz derin. Jinebiyan re neçin, jinebî zehf digerin. Dayikên dirgûşê re herin, zû vedigerin. Pîrîtî û hezar eybî. Ma te pirçê min nerm dîye. Çi ka tu zengîn bibe tê gerekî xizana bibe. Dar estûr nabe gûpal. Bila çavid meriya derkevin bila navî meriya dernekeve. Kesî ku mirinê bibîne bi nexweşiyê razî ye. Tenûr bi tira germ nabe. Çiya di ser hev re hene. Serê sed serî jê neêşe ew serî ji çi re ye? Îş ne keşkkirin e, îş hişkkirin e. Agir girtibû mala yekî yê din ser û pê li ber dikizirandin. Dîlana du kesan e, agir ketiye deh kesan e. Îdî biçûk berî îdî mezin e. Derewek bike ku kesên dû ra te ji te bawer bikin. Ji qelsemêran re laşê egît û pehlewanan naçe. Mala Xwedê bi sebir ava bûye. Ne xarî bi simbêla vemayî. Nîr aliyê gaê qelp da xar dibe. Agirî girte mala êkê şewitî got, Neher, ew tîr ji kêçan re nema. Bin kerkê xû nedayî. Çiqas bibî mîr, xo meke ji bîr. Du hesp li ser afirekî nayên girêdan. Kî zer zer e, girtîn li ser e. Dengê ewrê mizgîna baranê ye. Yekî rezek da yekî yê din guşiyek tirî nedayê. Pêlê ez birim pêlê şêlû jî dê yên din bibin. Kî kar neke bê aqil û gêj e, bila nan nexwe kitab dibêje. Nan ji Quranê pêşdatir e. Çav sûrî ji kesekî re namîne. Bi xurandina xelkê xur da namire. Şivan û gavan li hev dan. Lê gûlikvan cirm da. Şûnê dêkê min digirî. Bila dêkê xelkê bigirî. Fera qeysê me bûye reysê me.